Eya dze be yewoado go ɖa le afia. Enye taɖoame blibo ŋutɔ. Ẽ, ke fi ka yi ge miale afia? Afi aɖeke meli míeyi ge o ɖe. O. Hã, srɔ̃gbe kple nu yiwo ko míatɔ aɖo yi. Kpɔ, ẽ, mía fofo xoxowo ya, etsi ya ɖe nu wòlé ŋu aɖe afia le gaƒoƒo ya me. Enye nublanui. Mizɔ dzagbagba miava wɔ nane tso nu yiwo ŋu na mí. Dze agbagba miava wɔ nane tsom kpɔ tsaƒua, tsaƒua, tsaƒua. Uncle, meɖe kuku woava yi dzi tɔ akpe be nèdze agbagba eƒo nu na mí. Kpɔ xɔme katã ɖa. Exɔ me katã lea. Exɔ me lea. Exɔa ƒe ame katã yi. Kpɔ eƒe nuwo katã. Eeeee mía ekpɔ efu aɖe le afii yike mía agbagba dzem míage ɖe edzi. Eleke wodzɔ hafi wòava tsi eeeeee bentsi dzi le afii. Efo míeva yina míekpɔ be afi yɛ nenɔ anyi ɖo enu ɖum.

Koliko ya ne ƒo ne ŋdɔ tsu gavi eve ƒoa ena aɖu.
Enye ŋublanyi be tsiaƒu ɖamea nava tsi dzodzodzi nava tsi dzodzodzi le gaƒoƒoea me. Enuya ye ɖu gena la gawi eve nase enukpɔlawo enuya ko mia wɔa ye ko nye ma mia do ŋgɔ o. Kpɔ ame yɔ le fukpekpe ya me ɖa ena adze agba nawɔ nane ne mia va wɔ nane le

Nyeme e ɖe klemi ɖe ge kpli o. Ebe mía fia vam gbe shia gbe gbe naneke me wɔm o. Enu yi mía media houses mía wɔ koe nye be mía dze agba mía do boblo wɔna yawo kple susu be nane nawɔ tso niwo ŋu. Mía wɔm, me gblɔe do ŋgɔ be since 2015, 2015, 2016 ye wò dze egɔme tso ƒuve me. I will definitely bring those some, some of the fi, pictures, some of the videos mia kpɔ. 2015, 2016 ye nu yawo dze egɔme. Mía fia vam, ma da shi ne gba. Ekplɔ wo tso afima ʋu keke ke wo le dzi ʋu keke. Ƒuve me mega va li o. wova agɔkedzi. Agɔkedzia lea, egava wo ɖem. Egblɔ be, Ebe, ebe míawo mí afi ya va, mí me naneke wɔm na mí o.
Mí me naneke wɔm na ye o. No be nia ŋka ni kade hã yi sia yi miele nia miegble miaƒe dɔwɔnawo ɖi mi yi ga nɔ fadzi wukeke ado ŋu dɔwɔ ɖe afadzi wukeke ke eŋu na ke afi gake gbeɖegbeɖe kpo ne nye mi fia be va zu bunɔe nɔ na ɖeke me gale ŋu nye fio ke mɔwɔ daɖia ye nye evɔ mi fia fika fika nɔ ŋu mi na fia

Ee, enya aɖe gblɔm be, Ee, afia ŋu ava ɖoa, yemenya leke wɔ ge yealã o. Ne ye, ne yeva dzi aɖi tsike nu hã ade ye dzi. Ee, meɖe kuku ɖe xema ta, Mawu Dziƒoʋĩtɔ nekafu atsia ame aɖe le gaƒoƒoea me, ne mía ava kpe ɖe efo ya ŋu le gaƒoƒoea me. Me, megagblɔ ga kpe. Zero two four nine five nine eight two six nine. Yɔm. Eh, ame aɖe nane le asiwò afi aɖe. Ne kpɔ míava kpe ɖe Uncle ŋu le gaƒoƒoea me. Egbe ne yekpɔ aɖi ci ke nu le gaƒoƒoea me hã ya. Eh, be enye nublanuinya. Ene nye bunɔ ye nye ekpo zãm ye le. Ekpo ye zãm le nye ekpo. Ni mi ebie dua katã katã katã le afia kɔtã. Wò keke va dɔ ɖe nya ŋui. Tsɔ fia wò keke va dɔ ɖe nya ŋui.

Gake fia nyemete ŋu ganu ƒo dɔ meva dze meva dze dɔ ke medze dɔ kɔ nyemete ŋu ga naneke wɔm o. Ena be nyemete nyemetɔ tɔdzi yim o ke ɖeko meli ekpɔa ke nɔvinyewo kpo nana ma ye mexɔna eɖuna nenemae. Nɔviwo kpo nana ye nexɔna ɖuna vɔ eye atsiaƒua hã exɔ ya nèlɔ ƒe ɖekakpuime nèwɔa atsiaƒua gava xɔ ma asi o. Eɔ ŋ Ke leke e, ne wòanye be viwo nava be woava kɔ wò ɖoe ɖe, leke màlɔ̃ adzoa? Ne vi, e, woate ŋu akɔ nu ɖoe. E, me, meda akpe ɖe xexea me be nèdze agba, èƒo nu na mí be nèɖe eme be, e, enye fukpekpe be nèle afia. E, nu ɖeka medzi be mava se gɔme tso gbɔwò. Ezãe gã ya dome ɖe, leke ŋu akɔ dzɔe? Atafiɔ̃, atafiɔ̃, etsia nua gblɔe ge nɔ. Ɔɔɔɔɔ. Atafiɔ̃ oo. Mía no nu ye, mía no nu ka. Ao, mídzo, mídzo.
Ɛɛ, fifi le afia, afi yewova ɖo, eɖo kɔ gbɔ. Uncle, míeda akpe be nèƒo nu na mí. Ok. Eva dze be yewoado go ɖa le afia. Ɛɛ, nye taɖoame blibo ŋutɔ. Ɛɛ, ke fika yi ge míale afia? Afi aɖeke meli míeyi ge o ɖe.

Afi ye wòdo dzo le. Etsi va ge ɖe teƒea dzodofia, ye wòku pɔtɛwo ma tsi ŋu dzi. Nu ka wɔ ge wòa mia la akɔ kpe ɖe ame yawo ŋu? Kpɔ eƒe nuwo ya. Nu ya ɖam wolea, etsi dzodzodzoe menye nu ka wɔ ge wòala o. Ee, enye tamebubu. Kpɔ ale wòatsi wo wɔm na mia. Ee, nu yi ke dzɔe nye be mía lost voice connection le afi ya. Ta enya ya ko mate ŋu agblɔ ku ɖe eŋua ye nye yi. Eƒo nu gakea voice connection mía dza, mía lose le afi ya. Eƒo nu na mí blibo Nu kawoe ya yewoawɔ le gaƒoƒo ya me? Tso zãzãzã ya yi ke yewole afia yenye ya. Mikpɔe ɖa. Etako ŋuŋum mele. Nya kae le asinye fia magblɔ? Nu kae le asinye magblɔ? Tsɔ wo mana dua dza nakpɔ mi. Hum! Míezɔ ɖe ŋgɔgbe. Mía, e, enye ta ɖom eme. Enye ta ɖom eme be gaƒoƒo ya me, yewole zã dzi tso zã vovovo. Yewobe yewoaɖa nu aɖua, yewomete ŋu yewoaɖa nu hã aɖu o. Etsi va gblẽ dzodoƒia, kolpɔta, eva tsi zikpui dzi. Zikpuia dzi ye nɔnɔm maa, ye ma va tsi zikpui dzi. Mizɔ ne míakpɔ ŋgɔgbe ɖa, afi yi ke nuwo dzɔdzɔm le, teƒe yiwo ke nu bubuwo ga dzɔdzɔm. Mizɔ ɖe ŋgɔ ne míakpɔ ɖa. Fuveme ƒe enuwoa ye nye ya míekpɔ. Mikpɔe, amewo ƒe nuwoa, eɖewo va tsi ati tame. Tape measure-woe nye ma, wotsi ati tame. Enu yiwo ke wofɔ tso xɔ me woa, eya va tsi ati tame. Leke wo nuyiwo wɔ ge enye nublanuinya? Mikpe ɖe wo ŋu be nuyiwo woɖe nanye nuyi ke a come to a pass. Nyo, I lost voice connection, I lost voice connection.
Start yeah mummy eh egbea mía dze agba ege ɖe edzi o eyi ke mía xɔe se be wò xɔ ye nye alafia fifia wo kake ɖa ezu aƒlagba gake viwo mamawo yɔ vie ma va kake ɖa eh mí nya be me taflatse mí nya be dɔnɔe nènye.

it's twelve seven twelve seven and le nu ka tsam dia va tso gali eƒle ɖu tsaƒu hã nyi e eɖe mi ɖa le afia tsaƒuɛ ɖe mi e ƒometɔwo ɖika ye fifia tsaƒu fifia wò kple mama nɔviwo ko ma tsi afima leke le wɔge na la fifia wò ŋtɔ yi va tsi afia leke le wɔge na la mɔmi.
Aa leke meli mawɔge o ɖi mekpɔ kpɔɖeŋutsi tɔ ɖeke o. Mekpɔ kpɔɖetsitɔ da ɖe, mekpɔ kpɔɖetsitɔ ɖe ke o. Vɔ kpɔ ge ɖe ŋutinye. Aa ɖe kpɔtsi tokotoko ma le afi ya.
Etsi tokotoko me, etsi tokotoko me etsi afi ya. Ee ŋkpɔ lɔ ne nakpɔea, exɔ yi me ke womlɔa hafi etsia eva ɖe woa le eza ga wuieve Exɔ lee wokaka ɖe afia. Exɔ lee nyea wokaka ɖe afia. Ne wòanye be nane nadzɔ aleka ɖe wò ƒometɔ ɖe dzi le gaƒoƒoea me aleka ɖe, leke nàwɔe? Yi ke ezã ga wuieve wòdzɔ ɖe edzi. Ya kple yewo mamayɔvi ye koe le aƒea me hafi enu ya dzɔ. Yi ke gbadadzea afi wòva tsi. Fafa ya me, fafa ya me yi ke wòle afi ya. Mɔmi, nya kae nàgblɔ na dziɖulawo alo ame yiwo le ŋgɔgbea kple susu be nane woanye aƒe na mi ne matress ɖewo kɔ vɛ na mi? Enye be kaɖi be mekpɔ matress ɖeke le afi ya fifi lae o. Abatsia nye ma tse afũ. Nadmo, edze be nya anye aƒename ye wole afia. Batsali ma tsi afima. Mɔmi, nya ke ya nagblɔ ne ŋgɔgbetɔwo ne nuyi ke woawɔ nam. Hum, susuɛ ɖe, uh, nya yi magblɔ na ŋgɔgbetɔwo ye woaha gblɔ na wo la, fofo, ezu be ku nye va. Enyuie va? Ehiã nyu.

Eya ko dim mele.
Akpe e ɖe nakpɔea mɔmii mete ŋu ƒo ƒom o. Alee medze be mɔmii naɖe eƒe dzime ku xeyi me wòle le afia aɖee agblɔ na etatɔwo. Ebe míawo míeva koa, míedze agbagba míakpe ɖe eŋu. Afi yi ke míakpɔ be yeƒe nuwo nanɔ na yea, míadzi ada ɖi na ye. Nyaselawo, enye kpli wòe yi, enye ye, ewòe nye yi. Ekpɔ be le gaƒoƒoea me, amewo le afia tatataŋ zã. Me sia me ɖe eƒe kuxiwo gblɔ na mí. Ne míebe míadze wo katã dzi ne mi, enye kple nye cameraman míazɔ atsi ameyɔ dzi be míanɔ kpekpem ɖe amemɔ̃ ŋu ɖe, míate ŋu awɔea? Ɛɛ, medi be afii ke nèle le gaƒoƒoea me. ye nèkpɔ be ƒuvemetɔwo ƒe hiahiã ya, eka asi edzi na wò. Dzagbana yɔ mí, zero two four nine five nine eight two six nine. Eya ko míate ŋu awɔ le gaƒoƒo ya me akɔ kpe ɖe ƒuvemetɔwo ŋu. E, ebluɔ wogblɔ be kitsoe bia ŋsua, ne ten pesos ye nèɖo ɖa, fifty pesos ye nèɖo ɖa, míage ɖe wo dzi. Ne míva presentation ma wɔ ge na woa, you definitely make a coverage. Mía akpɔ gbɔ be ao enu ya ke dzɔ le afia míewɔ nane kɔ va kpe ɖe ame yewo ŋua, E, mía, e, míedze agba, míekɔ ŋu ya ekɔ vɛ ne míawo hã míakpɔ. Mímewɔ ge wòanye be ɖo míewɔe ɖe e, ŋkumetsɔtsɔ dzi o. Mɔmi ƒe kuku ye wòƒo nam le gaƒoƒea me. Ekɔ asi dzi nam blibo ŋutɔ be míakpe ɖe ye ŋu. Edze dɔ, dɔ nɔe, mete ŋu tsona zɔna o. Meŋu, me edɔ ɖeke wɔm o. Kpe ɖe mía ŋu. Amewo le afia, wò ŋutɔ kpɔ dɔnɔ ɖe hã ema, ye ŋutɔ mafɔ eƒe nuwo. E, aɖatsi egege me mo nam o. Mɔ, mɔmi, Ehiã ne kuku, e, miaƒe kpeɖeŋu. Ame vovovowo le afiawo hiã ne miaƒe kpeɖeŋu. Ne nane míakpɔ akɔ va na woa, anye nu, e, ade ame dzi. E, míasi ɖe afia, míayi ɖe ame mamlɛawo dzi. Gba, dzagbagba, zero two four nine five nine eight two six nine. Francis Tay ye vava ge enye. Eƒe ŋkɔe vava ge. Francis Tay ye vava ge. Ne míakpe ɖe ameyɔ ŋu. Nye ŋkɔe nye Francis Eva Lafte. E, mía agbagba dze ge kple subɔsubɔmía a, akpe ɖe amewo ŋu. Neka asi edzi na wò be mía akpe ɖe ƒuvemetɔwo ŋu. Menye afia ye wodze gɔme tso o. Wodze gɔme tso afumɛ dzi. Since 2015, wo tetem kliklikliklikli ŋu keke va do asi ɖe afia. Ɛɛ, ewɔ nublanui be wole ka, wole fukpekpe ya me. Mízɔ ɖe ŋgɔgbe.